Mimoa kwaaba ɛba Puyaka TV so Puyaka TV ana wohwɛ sɛ wei yɛ wo first time a bɔ mmɔden a subscribe mia notification no so keke all no sɛdeɛ video biaa a yɛde bɛto mu no abusua wo nso nsa bɛka no ɔnya bi ahwɛ medaase bebree abusuafoɔ Kyini Jonas Grass nkoaa the system is working 24 7 wɔbɔ aba so Wɔbɔ aba so na hwan na Kyini Jonas wɔbɔ n'aba so? Adwo Asafo, Sarah Adwo Asafo na abusuafoɔ Kyini Jonas wɔbɔ n'aba so, ɔse wɔbɔ n'aba so ankasa ankasa, wayɛ adeɛ sɛ ɔpɔn all the odds abusua, nnoɔma a na ɛtia no, sɛdeɛ ɔno ara ne nua abusuafoɔ ɔmaa yɛgyaee tuo guu ne so a sɛ nyɛ Nyame na ɛbaa mu a Akaadwo Asafo ɔtoaa wo papa wɔ asamando so Nyame adom nti no abusuafoɔ ɔsurviveeɛ a watumi abɛyɛ dɛn watumi abɛyɛ ayie sɛdeɛ Ngyangye a ne nua no kɔyɛɛ dɛn kɔgye bɛtoo so nanso ɔsee Ghana mmra nyɛ dɛn nyɛ adwuma because ɔno Adwo Asafo no wɔno nso de Injunction kɔtoo Akofena so wɔ mmerɛ a na Akofena pɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛsua ne in sɛ ɔno na ɛyɛ dɛn Edi wɔ papa deɛ no abusuafoɔ yɛde injunction to ne so nso akɔfena buu so ɛhɔnom na adwo asafo kɔɔeɛ a yɛkɔ tutuu ne tuo no na sɛ wo deɛ me nso me ba abɛyɛ me papa ayie a wo so wode injunction abɛyɛ dɛn abɛto so wo mede injunction bɛtoo so no Ghana mmara anyɛ dɛn anyɛ wo hwee wo ma yɛtutuu tuo gu me so Ghana mmra anyɛ wo hwee a woyɛ dɛn wo ne nam hɔ nom na me nso me bɛ yɛɛ yie a mo se deɛn injunction abusuafoɔ Honourable Sarah Adwoa Asafo bu bibiaa so yɛɛ yie no maa yie no baeɛ obiaa anyɛ dɛn antumi anyɛ ne hwee ɛno na Twene Jonas se ɔyɛ dɛn wɔbɔ naba so wɔbɔ naba so abusua nsɛm no dɔɔso nti mo deɛ mo me bɔ mua video nom.
Yo! Me ba Aju Asafo is winning. Aju Asafo, God bless you. Aju Asafo, you are the woman king. Aju Asafo, you are the most powerful female in Ghana right now. ɛmɛ wɔ ghana nyinaa ma me mia me bmw me luxury bmw na pampam of course you know what it is woba so ano ahyɛ wɔ map no wahyɛ no korɛ no adwo asafo you are the woman king I love me my Adwo Asafo. Akofena wahu so wagye w'ani so. Akofena wahu so wagye w'ani so. Kwasia meka kyerɛ wo sɛ asu kɔ no ma brɛ wo ho ase o. Brɛ wo ho ase na NDC foɔ judges no ntumi mmoa wo. Wade aseɛ wo number one watototuo owu kɔ Adwo Asafo woyɛ criminal. Ɔma nkyewa nkyerɛ sɛ Wobɛtumi akɔ stɔpo ayie. Meka kyerɛ wo sɛ aberanteɛ day one maka bi ama wo saa wo papa wo na waprojɛte wo saa ɛno nti ɔne wiase a mapa biara ne wiase a ne mba panyini no ɛno na taking in charge of biribiara ɛno nti na wo nuanom nyinaa di adwo asafo akyi wo nkoa wada ne ho devil ɛna kyimi ɛna kyimi So wɔn anim gu aseɛ ɛna nti wogye me nti papa wu yɛ wanti ayi ase wo papa awu wo papa awu wantumi ansiesie ayi ase because woyɛ kwasea ahomasoɔ woyɛ kwasea wobɛhu ase adwo asafo agye asɔre no afiri nsɛm na wobɛyɛ mmɔbɔ sen obi a ɔghana hɔ wo papa awo ɔwoo adwo asafo na atwe wakɔ school saa ama wanyini from day one mehwɛ papa ne tv na wonka ho ɔne adwo asafo na ɛyɛ ɔmo tv ɔmo yɛ ɔmo fridge ɔmo yɛ ɔmo cars ɔmo yɛ biribiara 2017 na papa yi sɔ nsa baa sɛ meba ketewa a wawie jss nie Wate aseɛ? Ɛna yɛde wo bɛyɛ dɛn? Yɛde wo bɛdi akyire. Wo na woyɛ ketewa, wotɔ so last born, sɛ wotɔ so six o, sɛ five. Akora keteketekete wɔ onua no mmarima mpanimfoɔ o. A ka ehu sɛ wogyimi a, wɔn bɛgye biribiara de ama wɔn. Wogyimi agyimi agyimi agyimi a na tirimu da kankan. Papa nni wiase bi o, tie si abapa ne adwo asafo. ɔno na papa no biribi akura no gyimi nti brɛ ɔho ase di n'akyi na ɔfa biribi nhyɛ wɔn nsa ɔsi wa gyimi a oh master ti video no manya kɔ yi of course heaven na mu na ɔnam nyame nhyira wo biribi ase ɔtiɛ no kora heaven na glass nko a yo I'm recording the video right now, so I'll call you back, okay? I'm sorry, I'm recording the video. I'll call you. Yeah, all right, all right.

Metu fo fae a, nka ɛnyɛ nnie. Obi a Akufo Addo de whole ɔman no o, party a ɛfrɛ no NPP, Adwo Asafo control ɔmo sɛ remote. Na wo ho kankan a wonyɛ obiara, de whole Akufo Addo o, Akufo Addo tumi paa kyɛw saa na Adwo Asafo, private jet a ɛyɛ ready o, Adwo Asafo ntena mu mmɛtena parliament kɛkɛ no. Tu, yɛ, yɛ, yɛ, kyɛ sɛ yɛpa na kyɛw. Ɛno koraa no ɔba abɛtena hɔ agye one twenty thousand dollars o ɛno koraa no akyɛw paa ɔma tie deɛ mekyerɛ no o na wo ho kankan wo bɛ control saa nipa wei the whole president of Ghana ɛkoraa no adwo asafo yɛ ne sɛn ɔkyinkyim ne sɛ remote na meka kyerɛ sɛ brɛ wo ho ase na nipa no a ne ne diili no ɛmfa meka kyerɛ wo the fact sɛ adwo asafo no hu ne sɛ wo ne nua no ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye animguase ama abusua no nti ɔkorɔkorɔ wa nkyerɛ sɛ wobɛtumi no ofui meka wei nyinaa kyerɛ o so wate aseɛ ɔkonturo kennedy ajapɔn nim kennedy ajapɔn ɔno ne baby mama ne adwo asafo o ɛna adwo asafo se daabi ɔmma kennedy wini aba ɔbɛsɔpɔto baomia ɛbaa ne sɛ ɛkɔwie sɛe baomia na wini yɛ nti saa nnipa wei Akɛsefoɔ koraa no ɔɔ deal with ɔmo heavy heavy duty na woo kwaseɛ mpanyini wanya nnua kama kama sɛyi nnua ba a wakɔ sukuu aburokyerɛ ne nkwa na nyinaa kantanka akwadwo ayi akɔfena kwaseɛ mpanyini sɛ wonim a wo papa de adwo asafo kɔɔ sukuu wɔ Amerika UK wabobɔ degree bi a law bi a sukuu bi onim mmara bi a ɔwɔ wiase bi a onim nti woyɛ kɔɔto sɛm no dwamaa ma mo mo nim mmara o Wɔgyimi ayɛ sɛ odwan no. Wɔn nni mmara. Wagye aseɛ NDC foɔ nni mmara nti na wɔn daadaa wo na wɔn gye wo sika di ɛsɛ ɛde injunction ato ayie no so. Ɛyɛ beans. Wɔn nni mmara a ka wɔn mfa wɔn kwasia nkɔma John Mahama nyi chief justice adi because mmara bi ani wiase a ɛma president power ɛma ne ti ɛtumi yi chief justice adi. Wagye aseɛ the only person a wɔbɛtumi abu atɛn ɛwɔ ɔman biara mu a ɛyɛ democracy no ɛyɛ judge yɛntumi yɛfrɛ ɔmo atɛmmuani jɔmaama yɛ politician ɔmu atɛn ɔmu obi atɛn ba ndc foɔ no gyimi no nti na wate ase ti wode wo ho bɔ ɔmo na ɔmo daadaa wogye wo sika kakra na aka ne di a wobɛyɛ mmɔbɔ wate ase bi kɔ ɔmo ɔmo nim ama mu ogyimi na ɔmo gyimi okuro no mu ɛne nti na ayi attorney general kraman no wɔde ne ho kankan abɛtena hɔ sɛ oo sɛsi adeɛ jɔmaama ayɛ chief justice ne ten years term ne ne twa ase ne the same way a wode ɔpɛ yi ɔma ɛyɛ chief justice adi no abaomia nso baa npp foɔ sɛ ɔmo nso deɛ ɔmo pɛ bɛyi no adi simple ɔmo bɛyi ndc ne chief justice kwasi mpanyini no a ɔmo de no aba no adi na ɔmo nso akyekye mu nyinaa kɔgum ɔmo ayi mu judges no nyinaa adi simple sɛ mo nam kyerɛ ɔmo nso fɛ mo amɛkyerɛ ɔmo gyimi wei a nka ɛte sɛ kurom ha trump sɛ yi kyɛ judge si panishe nda biara because wɔde ne pɛ kɔ deport obi wɔde ne pɛ asisi obi wɔde aseɛ because president ne ne power ne power ne nnuru hɔ ɛnyɛ saa sɛ nka ɔma gyimi ɔma yɛ mmoa te sɛ ghana nka trump deɛ abufu akɔyi judges no nyinaa di ɛde ɔno ne nkurɔfo akɔgu ɔbaa ɛha no mmara no democracy no president no ne potumi yi na ɛde yɛ ne ministers nko asa Saa na Ghana nyinaa nketeɛ ba adwamma ama yɛ kwasea onim ama mu nti wɔde ne party afiri judiciary ɛyɛ executive wa duru judiciary akɔ suspend chief justice ɛde NDC ni aboa na akɔtena ɛne nti wɔn de wɔn kankan sɛ wɔn yɛ lord aba sɛ 10 years term because wɔn nim sɛ MPP baa ya wɔn bɛyi NDC foɔ judges ni nyinaa di dɔm ahene mu nyinaa bɛyi wɔn adi because dɔm ama na asɛ wɔn abɛgu hɔ ɛne nti na mmara nyɛ adwuma wɔ Ghana no because and politician no and at court nti politician nya problem no nti adwo asafo nim sɛ judge bi ani Ghana hɔ nti wo de no kɔ na ɔmoma court injunction NDC judge na ɔte wɔn ɔnyɛ judge ɔyɛ politician na adwo mama gyimifo ase kukuru na abɛtena hɔ nti odwan nti emi ye ɛne nti na two minutes bi ahwew ne yɛakye tiktok ni de no kɔ because court bi ani Ghana hɔ ɛyɛ politician na ebu ɔman no wade aseɛ nyaa sɛ judge wɔ hɔ a politician Ɛyɛ dɛn ɛntumi mfa ne pɛ nkye tiktok ni tiktok ni ɛdi watɛm a yɛfrɛ no freedom of expression yɛnkye no mmara biara ni hɔ a ɛma ho kwan meɛkye no because mmara no ebi ni ghana hɔ dwɔmaa ma compromise system no ɛno nti na baomi abɛka nyansa kyerɛ ɔmo naa no ɔse sɛ mo si obi adi matɛm a momfa me mmɛgyina adaka mu na me ne nipa no yɛnyɛ dɛn yɛn provide evidence towards the judge na judge nkyerɛ sɛ okay based on evidence wei nipa ne kɔ prison nyɛ dwom maa ma se mo nfa ne nkɔ tum ebi ne wi ase ɔnte bi da nti mo nyi mo nyaa no ma mo nfa ne di nfra mo bɔne a mo di because ɛyɛ crime ma mpanyin nyɛ agye obi wontumi mfa ɔpɛ nkɔkye obi nyɛ ɛmfa no nkɔto prison abere a womaa ne lɔya nyɛ ne hwee te sɛ deɛ wɔde yɛ kamara alahasa ne nyinaa yɛ autocratic because ndc foɔ no agyimi ti wo akɔfena wodi wɔn akyi na wɔn gyim wɔ a osika na wɔn regye adwo asafo no ɔyɛ lɔya o akokɔ sukuu wɔ amerika onim democracy ne kyɛn obiara nti akofo ado koraa o deal with no heavy duty na ɛnyɛ wo kwasi mpanyini wade aseɛ ma memfa ɔɔ map mmerɛ mu ma mensi firi me of course ɛna mene me blue bmw no ɛne nam ɛno nti na attorney general kwasi mpanyini ɔno ne nam sɛ hey ɛdɛsi a chief justice no yɛde ne kɔ 10 years yɛkyɛ nyi law no Obi obia ntumi ntu no until ten years ɔmo yale the same way a mo mo mo baa yɛ a mo ne mo nkankan yii na di sɛ chief justice na di sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ no npp boɔ baa na ɔmo nso yi mo chief justice adi a ɛbɛ support ama ɔmo ayi ndc ni kwahyɛ mpanyin a mo ne n'aba na di na ɔmo atumi akyekye mo nso akogum mo di ɔmo atɛm ɔ tiktok a mo nso mo kɔm wɔn yi a wɔn yi a ɛbɛ kyɛ ama mo pɛpɛɛpɛ wate aseɛ te sɛ deɛ mo kyɛ ma npp foɔ no cause jɔn maa ma kwahyɛ kwahyɛ mpanyin wakɔ school paa onim sɛ deɛ ɔyɛ no yɛ bɔne. Kuro biara a ɛwɔ wiase biara no, yɛwɔ separation of power. Ma minister saa na judge ntumi mɛyi na deɛ adwamaa ma nkoa na ɛbɛtumi ayi minister adi because ɛwɔ hɔ ɛyɛ executive. Judge power nuru hɔ. Tie deɛ mekyerɛ no. Tie deɛ mekyerɛ no. Ɛna the same way na abambaabi na ɛbɛtumi apam obi afiri parliament chamber no because ɛhɔ nso kɔ judge power ni hɔ, amahama power ni hɔ. Nti power no ɛyɛ structure of powers. Saa na governance teɛ. Badwo mmaa ma agyimi ɔyɛ nnoɔma biara biara biara bɛyɛ nti wɔn daadaa na wɔn gye sika a na wadwene yɛ sɛ ɔbɛtumi agye asafo wɔn akɔ sukuu ne mmira na wode wɔn adi NDC foɔ nkwaseafoɔ wɔn nim mmira nti na wɔn sɛ wɔn de wɔn pɛ kyekye nkurɔfoɔ rɔfrɔfo no fa wɔn bɔ wɔn sɛ wɔn nim mmira nka wokɔ Too tuo na yɛ crime kɛseɛ paa m Ghana constitution no kyerɛ sɛ wotwe tuo kɔ obi so a even sekan koraa no wode twa obi a wokɔ dam simple ba wɔn agyimi nti nyɛ na wotutu tuo no na mo fie no wo ne wo security fo a moatutu tuo 50 nyame nkyɛ adeɛ na nipa bi anyina akyiri nya sɛ anka nipa dodo a mobɛkum a wɔwɔ kaa no akyi no nyɛ asɛm ketewa sɛ yɛ kuro mfimfini anka saa mmerɛ nipa a moku wɔn nyɛ asɛm ketewa nso nnɛ mo kankan mo nenam wɔ why because mmerɛ bi anyɛ adwuma nti odwan adwo asafo is a hero Nti wode wo ho bɔ NDC foɔ na wɔn daadaa wogye wo sika sɛ ayie bi ama so yɛde nyanhye ato so ɛyɛ beans. Mmara yɛ adwuma nka ɔdɔ buroni kraman bɛtumi akɔku lumba adaadaa santeman nyinaa o the whole Ghana sɛ ɔde lumba funu abɛto Kumase. Yɛmmie so ama me soma mmɔkyere man kɔɔ hɔ mmɔkyere man sɛ ɔkɔɛ adaka nnipa nam mebɛka kyerɛ m sɛ nnipa biara nam Wate aseɛ, yɛasie o, ayɛ ayi, ayɛ nna so wɔ Asante region, Lumba nna da hɔ. Kurofoɔ frɛ me, yɛrekɔ visit Lumba, nti gya nkwaseantorɔ no a wotwa sɛ Lumba nna ni Asante region no. Na ano na wɔn se Twene Jonas adi atɛm deɛ ne yɛnka nokorɛ. Yɛkuu no, yɛtutuu fam de no hyɛɛ hɔ ne garden mu, nti ɛsi a yɛasi dan asi so. Nti obi a yɛasie no wɔ Asante region no, one year time no, yɛabue funu no so wɔ Lumba nna ne fie, baabi a wɔkuu no de no sieɛ no a. nti mmara bi yɛ adwuma wɔ ghana hɔ sogyafoɔ no ɔmbɛkye ɔdɔ buroni no akunu mma no ɔm na ɛgaede no polisifoɔ no ɔmo wahu sɛ obi awu ama ne funu ada no mmienu da ama yɛsie bi wɔ kuma ase ne yɛbɛsie bi wɔ nkran da ɛyɛ impossible because mmara bi anyɛ adwuma nti obi tumi ku obi akɔfiri nti odwan Wo nuabaa no yɛ sikani. Jimmy foɔ me se ne ba edi birthday ɛwɔ America a ɔtɔ fie brand new million dollars na watɔ cars agum na ɔde ama ne mma nkwaseafoɔ tie deɛ meka no o. Ɛmɛ yɛbɛdi no atɛm MPP time o. Nti nipa no yɛ sikani plus wo papa nya padeɛ nyinaa ahyɛ ne nsa. Nti wo nuanom aka nyinaa di n'akyi o akofena Jimmy Jimmy. Nti anuafoɔ no nyinaa tena ase sɛ yɛnto aba wɔn bɛto ama no. wo no obi anto ma wo wɔn nyinaa follow no why because wɔn nim deɛ wɔn papa aka akyerɛ wɔn nko ara na ahomasoɔ ɛna nnamfosɛm asɔrefoɔ no asɛm a wɔn ma no wɔn nyinaa baa yie no ase nti imagine sɛ wo wo wo leader no koraa kasa a wɔn ntie wo na adwɔmaa ma ayɛ o leader wɔ asɔre no wɔn ntie wo tie deɛ mekyerɛ no nti if a leader give instruction and the instruction does not work it means there is no leader anywhere. I'm telling you the fact you be one side just after appointing ne nuanom ketewa baako anaa ne nua mmarima na wɔn nyinaa nso anyini kyɛn o mmarima no nyinaa nso anyini kyɛn wakɔfo na wɔbɛyi baako ayɛ asɔre ne leader ɛna aba pareel no wɔn state tiri sɛ ɛyɛ wɔn nko ara wɔsi nuanom mmarima no ba obi atumi yɛ leader wɔ asɔre n'ano nti brɛ wɔn ho ase ne yɛn fa asɔre ne mma wɔsi wɔagyi mi. Brɛ wo ho ase na yɛmmoa wo. Wose woagyimi akofena na meka kyerɛ sɛ every one minute bi aban ba tena. Of course the system is working 24/7. Mene me blow BMW ne me nam. Brɛ wo ho ase na yɛnyɛ yɛmfa asɔre ne ma wo. Wose woagyimi. Ɛna deɛ ɛma hin ne sɛ wo no wonni career o. School a woankɔ bi. Wonam na wodwa w'anum nam meyɛ pilot kwasea eh wan na ɛbɛtumi abɔ dua sɛ wakɔforo plane a wo na wotwi plane no da ɛwɔ Ghana hɔ. Ne nyinaa yɛ maaf talk ɛno yɛde rope to. yɛde wɔ pie to nya nnura yɛ na wonyini kwasia wo nam akora ketekete da bɛn na akɔ sukuu da bɛn adwo asafo akɔ sukuu ne nkwa na nyinaa tɛtɛm ane yɛn wo nyinaa na ɔkɔ sukuu ɛwɔ aburokyire nti wode wo ho bɛkɔ mpɛ wo nua panyini no a woyɛ aboa obi wɔ 50 something kɔ 60 years na wo akora 20 something wo sɛ afei na woyɛ akɔ 30 years wobɛbrɛ wo ho ase no adi wo nuanom mpanimfoɔ akyi no ahomasoɔ na meme si me bo ka sɛ ayie bi amma so na wode kyimi saa ntumi ansi wo papa ayi ase. Hwɛ baabi a wo nua baa no bɛree wo nua wo papa no. Hwɛ animonyam president bɛɛ koraa na anya saa dan no bi ma dada. Wɔn palace a wo ma wo papa wo nua baa no bi esie wo papa. Hwɛ palace no. ɛkyɛn ɛkyɛn museum ɛkyɛn ɛkyɛn ɛkyɛn white house wɔ america mpo na mi ka kyerɛ sɛ ɛyɛ mi na ɛmu na ayɛ wɔte aseɛ adwo asafo mi gyi ni sɛ papa no ayie no wabɔ ka bɛɛ ayi twenty million dollars wɔ ayie wei hɔ wɔn wɔn ho kyɛ sɛ every one minute bi a ɔbaa ɛbaa sena mu ɛnu ayɛ se ayi before ayie no koraa no. Ogyinaa n'anam guu kootaad wɔ mantam mu hɔ nyinaa. Wɔn a wɔn kwan nyinaa tutu dwam ma me kwasia mpanyin bae wɔ aba apow na so watumi agu kootaad ogomua mpata. But adwo asafo de dɛn de one day pɛ gu kootaad okuro no mu nyinaa just because of sɛ ɔhyɛ ne papa animonyam nti sika kasa na ɔde gyimi na mo sɛ dwam maama lɔyafoɔ se ɛs abira wonim sɛ Ghana judge bi anyɛ adwuma Wate aseɛ nka lumba funu ɔdɔ buroni asukɔ no mma atumi akɔfa lumba efunu aku no de akɔgye sikaduro na kɔɔto Ghana kɔɔto nyinaa de soliafoɔ ne polisi di wɔn akyi. Wate aseɛ ama bɛsi nnɛ lumba nuanom nyinaa hu funu ebi nsii da wɔ wiase. Wate aseɛ sɛ abɔntesoni ne ne paa bɛku obi de hyeɛ na abusuamfoɔ aba kɔɔto na kɔɔto no ɛredi feva abɔntesoni na abusuani bi anim no da. ebi ne wiase nti court biara ni hɔ ɛyɛ ndc foɔ na egyimi ɔman na wɔn sɛ kuro no nti meka wɔn nyinaa kyerɛ o ɛna animguaseɛ nti still it's never too late brɛ wɔn ho ase because wo gyimi adwoa sɛ wobɛtumi ahoda me abɛkyew atum aka akyerɛ sɛ ɔyɛ former minister o gyimi gyimi ɛsɛ ohun saa nneɛma no ɔyɛ mp gyimi gyimi kwaseɛ mpanyini